Ewiɛ, adehyema ma Milo TV once again yɛatena ase. Ɛnnɛ yɛatena ase deɛ a na yɛwɔ nsɛm foforɔ bi ne yɛpɛ sɛ yɛde ma mo. Sɛdeɛ mpanin ka sɛ adeɛ kye ne yɛnte asɛm foforɔ a yɛkyiri no. Ɛnnɛ yɛatena ase nsɛm bi na ɛrekɔ so wɔ yɛ man Canada mu na berɛ no berɛ ano no yɛbɛgye adwenkyerɛ kakra afiri eh, me mmeranteɛ bi hɔ. Ɛne sɛ yɛda sɔre yɛ a Canada aban yɛn nyinaa yɛnim sɛ wɔn deɛ ayɛ biafo. Wɔsɔre bi a wɔyɛ ade foforɔ. Nanom hɔ bi na ebepue mu sɛ mpo no International Students a wɔba abirekyiri titiriw Canada wɔbɛtoa wɔn sukuu kɔ so no, um, wɔn Prime Minister in collaboration with, with Immigration Minister no, wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ bi out of 20 hours um, work duration anaasɛ hours a na wɔde ma wɔn adwumayɛfoɔ no. Sorry, wɔde ma asukuukɔfoɔ no, wɔnom a wɔba Canada bɛkɔ sukuu no. Wohu sɛ usually wobɛkɔ sukuu wɔ amanɔne a, ɛwɔ sɛ woyɛ adwuma kakra na eh, wotumi de totɔ one or two things bi. Na ɛyɛ 20 hours, okay? Now, Canada aban atwe wa prolongo no, wa prolonge de akɔ 40 hours and even over. Na ɛno no akyi no, yɛda sɔree a, yɛasan ate asɛm foforɔ bi sɛ, nei Canada aban kyerɛ sɛ, Yɛfrɛ biribi PMP, Provincial Nominee Program, yɛfrɛ biribi Express Entry, ɛna afei no um, other programs pii. But then the latest to hit the market ɛyɛ Canada aban kyerɛ sɛ sɛ woyɛ truck driver, pakyɛ tini yɛ o na hyɛ no nso, wo drive truck na wowɔ amanɔne na wopɛ sɛ woba Canada a, akwanya no da hɔ ma wo. Na mmom ɛho nsɛm no dɔɔso, ɛyɛ perekesee. Ɛnyɛ sɛ mpo ebia wote Kumasi na wo drive truck firi Kumasi kɔ Tema anaasɛ Nkran anaa Tamale anaa Borga, ɛno kyerɛ sɛ wobɛtumi ayɛ dɛn? ayɛ aba Canada? Dabi, ɛho nsɛm yɛ dɔɔso bebree te sɛ aboa a yɛfrɛ no ɔtwe ne ho nwi no. Enti yebeduadua mu na yɛahwɛ anamɔntu a ɛwɔ mu biara na yɛatu saa anamɔn no na yɛde ama mo, yɛn ahwɛfoɔ ne yɛn atiefoɔ. Ɛsiane sɛ mo mu nti na yɛwɔ hɔ. Mo ne yɛn daa mu, da ne da nyinaa. Nneɛma bi a ɛbɛkɔ so a ɛbɛboa ama mo nkankɔ, mo yiedie ne mo mpuntuo no, ɛno na ayɛ a yɛbɛtena kasafidie so a yɛtɔn. Ha deɛ, kasa twitwie biara nni ha. Atɛnnie biara nni ha. Yɛka no korɔgyeen. Yɛfa huhuamoa na yɛde ahuhu so na obi bia anya bi. Adɔfoɔ, me din de Prince Kogye Tewia MC Milo, Canada-based Ghanaian journalist and YouTuber. So on behalf of the crew, welcome to my world. Yɛbɛhyɛ dwumadie no ase. Adehyemama, ɛnkyɛɛ biara na mede bɛto mo anim sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ Canada biara mɛbɔ ho dawuro ama obi biara te bi. Na the latest to hit the market, anaasɛ latest to hit um, this country we living in ɛne sɛ Canada aban kyerɛ sɛ wotwi adeɛ a yɛfrɛ no truck a sɛ obi a ɔtwi ɛhyɛn kaa ɛna mekyerɛ yi wobɛtumi aprosɛse na wo nso ayɛ dɛn waba aba abɛpie mu wɔ kuro deɛ mu meteɛ nam sɛ daabi mentena hɔ nyɛ ahwɛ ha mɛbie mu ama adɔfoɔ bibia nso ayɛ dɛn ahu na wɔn nso ahwɛ sɛ wobɛtumi aprosɛse titiriw ne wɔn a wɔtwi truck no mebakyɛ wotwi truck a de nneɛma a wɔbɛhia yɛ wo driver's license, wo experience. Afei ɛnyɛ sɛ bi a wokuta um, truck driving license no nko ara na ɛde wobɔ wo. Wobɛkɔ akɔtwerɛ English proficiency, I mean language. Wɔn wɔ nneɛma bi a wɔbɛyɛ ansa na wɔatumi aba na nneɛma no na mebiebie so akyerɛkyerɛ nneɛma a ɛwɔ mu kakra na wo nso ayɛ dɛn wahu na ɔde yie ato yie mpo sɛ wayɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ woyɛ bi a ɛsɛ wobɛtwerɛ dɛn olina sɛ wobɛtwerɛ english uh, proficiency ɛdɛn exams yes ha ɛno no ɛnyɛ sɛ bi a wotee dase abraa na wama koraa so ɛnyɛ da koro adwuma ɛna ɛnyɛ da nu adwuma ɛyɛ ɛtɛki bɛyɛ um, a year and even over starting no Yɛwɔ one, one step, yɛkɔ first step, yɛkɔ second step, yɛkɔ third step. Wowie a wasubmit wo application. Nti um, mɛka sɛ the easiest way, na ɛno no, ɛnyɛ sɛ bi a sɛbesɛbe obi a ɔte fabɔdeɛ bɛtometwa ɔkɔ bi asɔre yɛ a na watam ne, tra, eh, ne truck driver's license ɛsɛ ɔba Canada o, daabi. Ɛho nkyerɛɛ, ɛmu nkyerɛɛ na yɛde bɔ wo, ɛna afei yɛbɔ wo nkyerɛmu sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wo nso wobɛhu sɛdeɛ anammɔntuo no teɛ na wo nso woatumi ayɛ dɛn atu ho anammɔn. Bari bim, bari bum, bari bɛm. Yɛ, ok, sei na ɛteɛ. Sɛ yɛka sɛ express entry a, me nkwadaa no wɔ ha, mɛkyerɛkyerɛ mo mu sɛdeɛ express entry si teɛ. Afei PMP no nso, um, provincial nominee program no, ɛno nso ɛwɔ hɔ. Na Quebec something something bi nso wɔ hɔ a ne nyinaa no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu. Na mmom ɛnɛ yɛyi baako pɛ na yɛtu mmere akyerɛ mu si. Nti monwumanwuma computer no so na yɛnhwɛ nsɛm a wɔka ɛfa ɛyɛ um, truck drivers a nnɛ Canada aban sɛ ɔpɛ wɔn. Maka kyerɛ dada sɛ for the first time in the history of Canada, uh, two years ago, obiara nim nneɛma ɛsiiɛ sɛ yadeɛ covid ɛbɛsensen wiem na Ɛredi adasa nea na nnipa retɔ ba ha, deɛ nnipa bi toa nananom wɔ nseɛ do ne deɛ aka nyinaa no, aha, Nyame adaworoma eh, ayifoɔ a wɔn baeɛ, mɛka sɛ wɔn a wɔtumi bɛpie mu a na wɔn wɔ adeɛ yɛfrɛ no health background no, sɛ bi a wofiri Ghana na ɛreba abɛtoa wo sukuu kɔ so, ne bi a woyɛ nurse a wobɛdu kuroduo yi mu a, Canada aban abue mu to hɔ sane sɛ ɛberɛ bi atwa mu woba na sɛ wobɛyɛ adwuma okrodua mu a unless sɛ wowɔ ɛyɛ adeɛ a yɛfrɛ no Canadian experience aha sɛ wonni Canadian work experience a yɛmma wo saa akwanya no but then during covid time deɛ owura no obue mu to hɔ now yɛbɛkɔ ɛne me ntena na yɛnkɔ all the way na yɛnkɔhwɛ nneɛma bi a ɛwɔ ɛban de ɛyɛ the do's and the don'ts, the don'ts, the rules and the regulations governing ɛyɛ program yi a meka ho asɛm yi. Nti mebɛbɔ no tɔfa na makyerɛkyerɛ mu mu kakra na mo nso moayɛ dɛn? Obi biara nso ate bi. Obi a ɔyɛ truck driver biara no, ɛnɛ wo nso woato adidi. Me din de Prince Kwadwo Tewia MC Mele on behalf of the crew. Willie is around, William Texan is around, Joseph Obeng is also around. Ɛnɛ me ne mmeranteɛ yi na yɛatena ase na yɛde nhyehyɛe brɛ mo. Na mmom mekamfo ama wo sɛ Milo TV deɛ ɛyɛ abɛɛfo YouTube channel a yɛaba a yɛn nso yɛboaboa yɛn nuanom a wɔn wɔ fie. Nti menim um, aha, uh, weli yɛnhwɛ wogu so a wonwomanwoma afidie no ane saa na ɛte sɛ Canada aban deɛ ɔno no uh, mɛka sɛ ne nofo no noforo tabraba nofoɔ baako a obiara da biara obiara nya binom Nti ade no nso ɛba na ɛbetɔ abɔnten so a, yɛn nyinaa yɛnim sɛdeɛ yɛn man Ghana si teɛ fa. Yɛnim sɛ yɛn man Ghana sɛbse sɛdeɛ mu, sɛdeɛ sɔn. Nneɛma nhyɛ da nkɔ yie, adwumasɛm nkɔ yie. Na nipa bɛkɔ akɔyɛ adwuma na bosome yɛbɛtua no bɛyɛ ah, menka no sɛn, 500 Ghana. Mhm, tie nie paa o, 500 Ghana which is tetewɔ 5 million. Nanso, nanso bosome koraa tumi bu kɔɔfo. Bosome na so ama yɛwura the following month mu na still nipa no akatua nyɛ dɛn mmaeɛ, ɛba saa ɛha adwen nipa deɛ amememfe, nneɛma nkɔ yie hwɛ ewiase, woyi nyamesom firi hɔ a deɛ aka yɛ adwuma, oh yeah deɛ aka yɛ adwumaden, nti um, yɛyɛ program yi a messages yi ba yi uh, big boss awo uh, hmm, amanfoɔ ahyɛ aseɛ de messages ba, yɛbɛhwɛ ne ayiyie afiri hɔ Nti yɛba abɛhwɛ na yɛ selecte um, sɛ mpo uh, uh, say if you meet all the minimum requirements we will then assess your application based on okay nti deɛ aban no pakyɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛyɛ review wɔn review a na wɔahwɛ wɔasɛ wɔbɛ assess na yɛahwɛ wo age

Okay ɛhɛn eti nneɛma no deɛ bebree nti yɛbɛkyerɛkyerɛ mu berɛ ano berɛ ano minimum requirements ne skill work experience ne nyinaa no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu bɛde yɛbɔ ne tɔfa yɛte ho kakra bi wɔyɛ ɛyɛ nte ho yɛte ho kakra bi ama obi bia anya bi ɛyɛ no korɛ Canada aban wɔde abɛto ampa sɛ mpo woyɛ truck driver a wobɛtumi aba na waba abɛtoa w'adwuma yɛ so ɛwɔ ha nti afei yɛnkɔhwɛ um, language ability mm -hmm. yɛka language ability a, eh, aberanteɛ yi sɛ koraa ne teɛ. Language ability no akɔyɛ sɛ uh, the way a wo speak how to speak English anaasɛ wo English speaking level no aha nti ɔse aha take um, approved uh, language test in English or French for writing, reading. Thank you, uh, Joseph. Writing, reading, listening, and then speaking. Ɔho ɛhɛn na ɔse get a minimum score of Canadian language um, benchmark CLB 7 in all four abilities. Enter the test results in your uh, express entry profile. Ɔho akɔyɛ sɛ criteria bi da hɔ ɛna na mekyerɛkyerɛ mu, nyɛ sɛ bi a wotee sɛ bi a mpo nipa no ɔbɔ ne ho like ɔwɔ drivers license na na yɛ sɛ paa wafa ne ne bɔs anaasɛ wafa ne ne na yi ne wafa bus na ɔkɔ nkran sɛ meekɔ Canada o daabi nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wofa mu nti afei yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ education nso educational background sei na ɛte afei ɔsɛ if you went to school in Canada you must have a certificate, diploma or degree from a Canadian secondary institution, high school or post-secondary institution. If you have foreign education, you must have yɛde yɛ bi no no yɛnom a yɛpɛ Canada aba a yɛba abɛtwi track no sɛ mpo wobɛba Canada a nneɛma a ɛwɔ sɛ wotumi nya criteria a ɛda hɔ ɛma ɔno no a completed Credential and and Educational Credential Assessment, ECA, ɔho, aha, yɛde wo fa nneɛma bi mu. Nti ECA no, sɛ na teɛ for immigration purpose from a designated organization showing that your education is equal to a completed certificate, diploma or degree from a Canadian secondary institution, high school or post-secondary institution. Ɛti wowie nso a ne yɛkɔ ade yɛfrɛ no proof of fund. Okay? Mm -hmm. Wawie ɛno no na yɛkɔ ama uh, proof of fund. Uh, proof of fund. Proof of fund ne kyerɛ sɛ I say you must have, uh, you must show that you have enough money for you, uh, for you and your family to settle in Canada unless you are you are currently able to legally work in Canada, have a valid job offer from employer in Canada. Say na teɛ. Okay, fa ne sɛ wopɛ sɛ woba na wobɛkɔ woba bɛyɛ driving eh, wobɛyɛ dra, truck driving no bi wɔ ha. Deɛ ɔbaa ne paakyɛ ne sɛ usually no before sɛ wobɛba Canada no Dodoɔ no ara yɛ awarefoɔ, nti sɛ woyɛ ɔbaa wa barima wareni na wopɛ sɛ wo ba, wo ne wo yere ne wo mma a, ɔnkame ɔnkame wo, na yɛn akwanya no da hɔ. But then, this is what you have to do, ɛwɔ sɛ financially no, ɛwɔ sɛ wotumi prove sika bi a ɛkyɛ sɛ ɛmu odu, ɛkyɛ sɛ wo ne wo yere ne wo mma ɛreba no, ah, mowɔ biribi kakra a ɛda, I mean, mo coffers mu a mode yɛ dɛn? ɛba people milo tv gonna have fun ɔse where you can live in canada sɛ mpo wayɛ biribi awi a ɔba canada no ɛhefa ɛne bea a wokɔ ayɛ den wokɔ akɔtena ɔse you must uh, you must plan to live outside the province of quebec sɛ mpo woba montreal a wobɛkɔ akɔtena outskirt kakra sɛ laval mo akyirikyiri kakra saa um, the province of quebec sells is own skilled workers na sɛ Quebec hɔ no ɔmo select ɔmo skilled workers if you plan on living in Quebec that is sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛtena bia yɛfrɛ no Quebec which is Montreal ɛhɔ more or less no ɛyɛ French speaking even though ɛyɛ bilingual wɔka English ɛsan ka French but then French no ɛna dominate French dominance no wɔ hɔ paa ɛna ɔse when you feel out your profile we will ask you where you plan to live in Canada you don't have to settle in that province or um, remote uh, ɔsɛ sɛ remotely mhm nti more or less na akɔ akɔyɛ sɛ ɛyɛ steps step one step two step three woba baabi a bɛtena baabi a woadwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛtɛnti o document for express entry nyinaa no ɛhɔ ɔsɛ Documents no, documentation, ɔse you need certain documents at different stages of the express entry application process, documents for profile. Oh, nti nneɛma no dɔɔso nti wodeɛ um, yɛbɛkyerɛkyerɛ mu berɛ no berɛ no bɛdɛ no wei ne yɛbɔ ho tɔfa ayɛ ho biribi kakra asa ho acapella kakra ma obi bia ahu sɛdeɛ canada aban wɔde nneɛma bi agu akwan mu a wɔde boa yɛ abusuafoɔ nso wobɛtumi de text message aba Akyire yi yɛbɛhwɛ na yɛ ready ready text message no. Eti ɛnɛ crew no obi atena ase ba kakraa bi ɛna yɛate ho wei ɛyɛ tiwa ɛna mpɛ sɛ meka kyerɛ sɛ yes ɛyɛ no korɛ Canada aban wɔde bibi saa aba abɛto hɔ. Akyire yi yɛbɛkɔ into details na yɛde deɛ aka nyinaa ɛdɛn abrɛ mo. Me din once again ɛde Prince Kwadzi Tewia MC Milo. Subscribe sɛ wɔn subscribe a wowie a na wa like na wa comment na wa share saa ɛna yɛyɛ no ɛwɔ baabi biara. Eti anɔpa yi deɛ. Memfa mo nkɔ akyirikyiri biara. Mede mo besie yi. Amanfoɔ frɛ na wɔbisa sɛ, Milo, enti ɛyɛ nokorɛ sɛ biribi saa rekɔ so anaa? Merepae mu aka akyerɛ wo ama woate wɔ me kasafidie so sɛ ɛyɛ nokorɛ turodoo sɛ ampa Canada aban wɔde nhyehyɛe bi saa ayɛ dɛn? aba. Enti um, this is where I come to the end of today's program. Amanfoɔ sɛnde sɛnde messages but then um, akyiri yɛbɛhyɛ da awuredi ama mo. Enti truck drivers, truck drivers license. Ɛnyɛ sɛ bi a truck drivers license kɛkɛ o. Ɛno na na mekyerɛkyerɛ mu no. School a wokɔɔeɛ, you have to have a good educational background. Sɛ ebia wakɔ senior high school, ebia wokuta diploma in certificate bi, ɛna afei nso no, aha, aha, wobɛsan akɔnvɛte certificate no akɔ standard bi a, kyɛ sɛ, aha, mɛhyɛ da apɛ mmeranteɛ no baako na wasan aba na wabɛkyerɛkyerɛ mu yie ɛwɔ ɛhɔ. Me deɛ mebɔ no tɔfa, mesa ho akapɛla kakra bi na ɛyɛ dɛn, ɛna ɛde kyerɛ mu. Nti ɛnɛ, Dwumadie no mede reba n'awieɛ ɛwɔ me YouTube channel yi so Milo TV bare bim bare bum bare bɛm